شکیل خان کیا حال ہے بگی غزن فرخان تو سا ڈیو حال مارکا تو اڈا کیا حال ہے خیریت ہے
میں بھی ٹھیک ہاں مارکا بھی ٹھیک ہو سن مارکے نال ارداس یہ ہے کہ مارکا سا نال جوڑا سن کمنٹ کرے سن اگر سا کو ایکس تے دے دے بیٹھے ٹویٹر تے یا فیس بک تے انہوں تے بھی سا نال جڑ سن حال ابھی لاج جڑا ہے اسلام آباد اے راجدھانی اے ڈی چوک دی صورتحال جیڑھی اے او اہم اے شکیل خاں اج کیا خیال اے اج ایندے تے نہ گالھ کریجے پہلے۔ بلکل ڈی چوک دے اتے گالھ کریندے ہیں کل اساں ایندے حوالے نال بڑی تفصیلی گفتگو کیتی اے کل تک ڈی چوک تک کینن پہنچ سگیے ساکوں لگدا اے وی آ ہا کہ ڈی چوک تک شاید اج وی نہ پہنچ سگیں لیکن تہاڈی ساڈی توقعات دے برعکس ہر بندے دی توقعات دے برعکس جیہڑا مطلب اے ہے کہ حالات و واقعات کنیں آگاہی رکھیندے اے او بہوں جلدی ہی ڈی چوک پہنچ گئن اور انہیں کوں اتنا ٹائم اپنے صوبے وچ جتنا ٹائم لگے اتنا ٹائم انہیں کوں اسلام آباد دے وچ ڈی چوک تے پہنچنے ہوئے نہیں لگا تے غضنفر صاحب ہی دے تے پیچھے بہت سارے چے مگویاں بھی شروع تھی گئے ایک مطلب ہے کہ نون لیگ دے جڑے سرکلز ہیں یا بے عام لوگ ہیں یا مختلف جڑے وہ کچھ شک دی نگاہ نہ دیکھن لگ گئے کہ کتھیں کوئی وڈی گھن تھی پئی اے اور ایندے وچ اسٹیبلشمنٹ شاید نون لیگ نال حکومت نال کوئی ہتھ کر گئی اے لیکن میں ذاتی طور تے سمجھداں غضنفر صاحب کہ ایجھی کوئی گالھ کائنی ایجھی گالھ اس واسطے وی کائنی کہ عمران خان جیڑے سیاسی جماعتاں ہن خاص طور تے نون لیگ کو تو کشا نہیں سمجھ اور نون لیگ دی پی ٹی آئی دے اگو اگر اسا گراؤنڈ ہی دے تے وی دیکھوں چا تے اپݨے گھر دے وچ وی لہور دے وچ وی نون لیگ کوں پی ٹی آئی آلے پکڑائی نئیں ݙیندے ٹھیک ہے تے ول اوندے وچ کیڑی وجہ ہئی جیڑھی وجہ کنے او اتنی جلدی ایندے اتے پہنچ گئے ہن ڈی چوک دے اتے پہنچ گئے ہن تے اوندا کجھ لوگ اکوں ایندا کارنامہ سارا ݙسیندے پئے ہن پی ٹی آئی آلے آدھن کہ بشری بی بی دی وجہ کنے ایویں تھی گے معجزانہ طریقے دے نال اوندی انٹری اے بابرکت انٹری اے او کھڑی اے چیزیں کوئی او کیتے سی تے ہوندی وجہ کنے تھئی اے باقی جیڑھے ڈوجھی سائیڈ آلے ہن او اے آدھن کہ اسٹیبلشمنٹ ہتھ کیتے نون لیگ دے نال جیندی وجہ کنیں اے سارا معاملہ تھیا لیکن میں ذاتی طور تے تاں سمجھداں نہ ایندے وچ بشریٰ بی بی دا کوئی کمال ہئی اور نہ ایندے وچ اسٹیبلشمنٹ کہیں دے نال ہتھ کیتے کیونکہ فریق ای اسٹیبلشمنٹ ہے فریق تاں نہ نون لیگ کائنی ٹھیک ہے نہ حکومت تاں فریق کائنی انہیں دی لڑائی کیندے نال ہے انہیں دی لڑائی تاں حافظ عاصم منیر صاحب نال ہے انہاں دی تاں لڑائی پچھوں رہ گی ہے نواز شریف دے نال یا بنہے دے نال لڑائی تے انہاں اتاں آدن کہ تساں وی لائی بیٹھے وے لہذا انہاں دی انہاں دے نال لڑائی ہے تے اوندے وچ غضنفر صاحب میرا خیال ہے کہ حکومت بہوں بہوں پریشر ہے حکومت بہوں پریشر ہے جی واسطے ہے کہ حکومت کو یہ لگتا پیا اور فرام دا ویری فرسٹ ڈے حکومت کی طرفوں یہ دعویٰ کیتا وینا پیا کہ اے لوگ اسلام آباد، عمران خان یا پی ٹی آئی لاشیں دی سیاست کرݨ آندی پئی اے لہذا اساں انھیں کوں ڈیڈ باڈیز نی ݙیوݨے۔ اے ہک بنیادی نکتہ ہا جیندے اتے حکومت اپݨے آپ اپݨے ہتھ پیر ٻدھ کھڑی اے بھانویں او اٹک اچوں ہین بھانویں کتھوں ہین جتنی جلدی رانا ثناء اللہ آلا دور اگر یاد کرو تے ایں دور کوں ݙیکھو تاں ایندے وچ تہاکوں وݙا فرق اے نظر آندا پیا سی امریکی جیڑھا امریکہ جیڑھا جیڑھا مطلب جیڑھے انہاں دے کوئی بیان جاری تھیندے امریکہ دی طرف انہاں دے جیڑھے انہاں کو کیا آدن سپوکس مین ہن کیا ہوندن جیڑھے او ہفتہ وار بریفنگ دیندن یا کئی ایشوز دے اوتے ایمرجنسی بریفنگ دی جیڑھی بریفنگ ہوندی جی ہاں انہاں دی جیڑھی ریگولر بریفنگ ہے
جیڑھی کل ہئی کل ہئی غالبا تے اوندے وچ انہاں نے حکومت پاکستان کوں اساں سارے توقع رکھیندے پئے ہیں کہ عمومی ہک تاثر وی ایہو ویندا پئے ہے کہ اے لڑائی کیا ہے سی اے لڑائی امریکہ دی لڑائی ہے جیڑھا سی پیک دے حوالے نال چائنا دے پاکستان کوں فورس کریندا کھڑے کہ تساں نکل آوو اور عمران خان دے اتے ہتھ رکھی بیٹھن کہ اتھاں پاکستان دے وچ کوں پولیٹیکلی ڈی سٹیبلائز کیتا ونجے اور پاکستان کوں ولا مکمل طور دے اتے چائنا کنیں الگ کیتا ونجے تے ہی وجہ کنیں امریکہ عمران خان کوں سپورٹ کرن تے اوں امریکہ دا جیڑا انہاں نے جیڑے اپنی بریفنگ دے وچ پچھے ہوئے سوال ہے جیڑے انہاں نے سوال جواب کیتے گئے ہیں اساکوں توقع اے ہئی کہ امریکہ حکومت پاکستان کوں اے آکھسی کہ بھئی جیڑھے مظاہرین ہن ہیومن رائٹس دے حوالے نال پہلے وی امریکہ گالھ کریندے او ایندی ہک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوندی ہے امریکہ کتھئیں وی ہیومن رائٹس دی وائلیشن تھیندی ہے امریکہ بھانویں اوندا دوست ملک ہوندے شکیل خان
میکوں لگدے کتھائیں سارا جیڑھا ہے کنیکشن لاس تھی گئے ہک دفعہ شکیل خان نال سارا جڑا رابطہ دوستو وہ کتھے نہ کتھے ڈسٹرب تھے انٹرنیٹ جڑا ہے اسلام آباد دے وچ اج بہوں ہی ڈسٹربنس پیدا کرنا پے بعض جہیں تے وی پی این بھی کم نہیں کرنا پے کوشش کریندے ہیں شکیل خان نال ولا رابطہ کرنڑ دی او سارے نال جڑا سن تے جہاں تک گال ہے ڈی چوک دے وچ صورتحال ڈی چوک دے وچ اج سارا ڈینہ جیڑا ہے پاکستان تحریک انصاف تے جناب سیکورٹی ادارے ہیں جڑے پولیس ہے رینجر ہے انہاں دے درمیان جھڑپاں تھیندے رہ گئے تے جڑی

فیصل ایونیو تے او تک تاں ضرور پہنچن اوں توں اگو کوشش کریندے رہ گئن پاکستان تحریک انصاف دے کارکن کجھ دیر پہلے اے ویژولز وی سماجی رابطیں دی ویب سائٹ تے سوشل میڈیا تے لوگاں نے ڈٹھن کہ علی امین گنڈا پور صاحب دی گڈی دے اتے چڑھ کے کارکنان جیڑھا ہے مریندے رہ گئن لتاں مریندے رہ گئن تے انہاں کوں اے آدھے رہ گئن کہ تساں گڈی نہ روکو اگو تے چلو بشرا بی بی اگو تے چلے گئن ڈی چوک توں موو کرو لیکن گڈی اتھیں ہی رہ گئی ہے تے ایں دوران جیڑھا ہے رینجر دی طرفوں تے اسلام آباد پولیس دی طرفوں اج ڈو دفعہ کارکن پہنچے ہن ڈی چوک تے ڈوہیں دفعہ ہک دفعہ شام کوں پہنچے ہن شام کوں پہنچے ہن تاں کجھ دیر بعد ہی کجھ دیر او رہ گن اتھاں کارکن انہاں نے اپنے جھنڈے شنڈے لہرائن جیڑھے اتھاں موجود کنٹینر ہن انہاں کنٹینراں تے وی چڑھن تے نال انہاں نے ڈی چوک دے اطراف وچ موجود جیڑھے میڈیا دے کجھ دفاتر ہن ایک نیوز دا دفتر ہا تے نال ہی باقی وی اتھاں جیڑھے صحافی ہن انہاں کجھ صحافیاں نال وی بدتمیزی دے واقعات پیش آئن خاص طور تے انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ اردو دی خاتون صحافی قرۃ العین شیرازی نے وی رپورٹ کیتے انہاں نال وی بدتمیزی کیتی گئی اے تے ایندے نال ایک نیوز دے دفتر تے باقاعدہ پتھر مارے گئن تے ایں وجہ توں انہاں دے جیڑھے سٹاف او زخمی وی تھئے خاص طور تے جیڑھے انہاں دے ڈی این این ڈائریکٹر نارتھ ہن عادل صاحب انہاں دے سر تے چوٹ لگی اے اے ساریاں گالھیں سامنے آئن تے کجھ دیر پہلے جیڑھا ہے باقاعدہ دوبارہ شیلنگ تھئی اے کارکناں دے اتے تے اوں شیلنگ دے نتیجے دے وچ جیڑھا اے انہاں کوں پچھوں تے دھکیل ڈتا گئے تے اطلاع ایہا آندی پئی اے کہ آندی پئی اے کہ جیڑھے کارکن ہن او سیکٹر جی سیون تے جی سکس آلے پاسے جیڑھا اے او بھج گئن۔ باقی ایجھے ویلے کجھ لوک موجود ہن ڈی چوک دے اطراف دے وچ تے انہاں سیکٹراں دے وچ تے جناح ایونیو تے وی ٹولی ٹولیاں شولیاں بنڑا کے لوک جیڑھا پھردے رہ گئن تے اسلام آباد جیڑھی پولیس ہے یا رینجر ہے انہاں دی حکمت عملی یا پلاننگ ایہو ہے جیڑھیاں خبراں ذرائع نال فیڈ کیتیاں گئن میڈیا کوں کہ اج اسلام آباد دے وچ گرینڈ آپریشن دا پلان ہے تے انہاں کوں اتھوں ہٹاوݨ دا پلان اے۔ اے پلان وی ہے کجھ دیر پہلے وزیر داخلہ صاحب نے تے وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کیتی اے اوندے وچ انہاں نے باقاعدہ بشری بی بی صاحبہ دا الزام لائے کہ او اتھاں فساد کراوݨ چاہندن تے او جیڑھا خون خرابہ وی تھیندا پئے یا پچھلے ݙو ترے ݙینہاں دے وچ تھئے اے قافلے روانہ ہن جیڑھے ݙینہہ توں ایں دوران جتنا وی خون خرابہ تے افسوسناک واقعہ جیڑھا ہے کل وی پیش آئے ہک مظفر گڑھ دا سپاہی شہید تھئے تے اج صبح الصبح یا جیڑھی پچھلی رات ہئی درمیانی اوندے وچ رینجر دے ترے کارکن ترے جیڑھے اہلکار ہن او شہید تھئن ہک اے آکھیا گئے سرکاری بیان دے وچ کہ دھرنیاں دے وچ موجود ہک وہیکلز نے ہک گڈی نے انہاں کوں کچلے۔ تے کجھ دیر پہلے جیڑھا اج شام کوں جنازہ کیتا ہے اوں جنازے وچ آرمی چیف تے وزیراعظم سمیت اعلی سکیورٹی حکام نے شرکت کیتی ہے تے انہاں دے جسد خاکی انہاں دے آبائی علاقیاں وچ روانہ کیتے گئن جتھاں انہاں کوں جیڑھا ہے فوجی اعزاز نال سپرد خاک کیتا ویسی۔ دوستو اے ہے صورتحال انجھے ویلے پی ٹی آئی دے کارکنان جیڑھے ہن خاص طور تے ویسے تاں ملک بھر وچوں آئے ہوئے ہن خاص طور تے خیبر پختونخوا دے وچوں جیڑھے کارکنان ہن جیڑھا میڈیا رپورٹ کریندا رہ ڳئے انہاں دے مطابق نوے فیصد توں ودھ جیڑھے کارکن ہن او صرف خیبر پختونخوا ہی دے مختلف اضلاع وچوں ہن پشاور تھی ڳیا سوات آلا علاقہ تھی ڳیا ہزارے توں انج ہن پشاور توں انج علی امین گنڈا پور گھن کے ہن قافلہ ہزارے توں عمر ایوب وغیرہ اپݨے قافلے گھن ہن تے نال جیڑھا ہے جیڑھے جنوبی التراء ہن، ڈیرہ سویل خان ء لکی مروت تے ٹانک ء اتھوں عمر امین دی قیادت دے وچ قافلہ اتھاں آیا ہا۔ نال نال جیڑھے پنجاب دے قافلے ہن ہوں خبرائے آندے پن کہ پنجاب دے وچوں وی کجھ قافلے جیڑھے ہن او روانہ ہن خاص طور تے حماد اظہر دے کجھ ویڈیوز جیڑھے ہن کجھ دیر پہلے سوشل میڈیا تے سامنے آئن کہ حماد اظہر صاحب، شوکت بصرہ صاحب او کہیں دریا دے وچوں اپنیاں بیڑیاں ٹپا کے شاید گزردے ودن تے اسلام آباد آون دی کوشش کریندے پن۔ انہاں دی ایہ کوشش کتنا کامیاب تھیندی اے پتہ لگ ویسی۔ اج کہیں ویلے او پہنچدن تاں رات کوں اتھاں جیڑھا اے اسلام آباد انتظامیہ وی موجود اے ڈیکھو او پی ٹی آئی دے کارکنیں کوں جیویں آکھیا ویندا پئے کہ او ہک گرینڈ آپریشن کرݨ ویندے پئن تاں اوں آپریشن دے نتیجے دے وچ او انہاں کوں اتھوں کڈھݨ دی اپݨی پلاننگ کریندے پئن۔ ایہ پلاننگ کامیاب تھیندی اے نئیں تھیندی ایندا پتہ لڳ ویسی اڄ رات کوں باقی اڄ سارا ݙینھ جھڑپاں تھیندیاں رہ ڳئن کجھ پاکستان تحریک انصاف دے جیڑھے لیڈران ہن انہاں نے اے وی آکھیے بلکہ کہ اتھاں ڈی چوک تے مبینہ طور تے فائرنگ وی تھئی ہے تے اوں فائرنگ دے نتیجے دے وچ کجھ کارکنان زخمی تے اے صورتحال ہے شکیل خان رابطہ کرݨ دی کوشش کریندے پئن بلکہ شکیل سارے نال جڑ ہن۔ شکیل خاں، میکوں لگدے انٹرنیٹ نے تہاکوں جیڑھا ہے متاثر کیتے کتھیں رستے دے وچ ڈس کنیکٹ تھی گھتالا۔
جی ہاں غضنفر خاں نیٹ دا پرابلم چلدا پئے اج محسن نقوی صاحب اے گالھ وی کریندے پئے ہن کہ اسلام آباد دے لوگو ڈیکھو تہاڈے اساں راستے وی بند کینی کیتے تے نیٹ وی چلدا پئے باہر تیخ نیٹ چلدا پئے جتنا وی چلدا پئے تساں اساں ڈیدے بیٹھے ہیں اینی ہو غضنفر میں ہن گندگی دی گالھ کوں مکاونڑ دی کوشش کریساں کہ اے جیڑھا انہاں نے ہک کنفیوژن کریئٹ تھئی ہے کہ او جلدی جلدی پہنچ گئن اور انہیں کوں انہیں کوں اتنا ٹائم کے پی کے وچ نی لگا جتنا ٹائم او حالانکہ وڈی تیاری اتھاں ہئی اسلام آباد دے وچ انہیں کوں روکن دے انتظامات ہن ساریاں چیزاں ہن ہک بنیادی گالھ کہ اے ہے کہ کیا مطلب اے ہے کہ او ہک حکومت جیڑھی گالھ دے اتے کھڑی اے تھئی محسن نقوی صاحب ہی بار بار وزیر داخلہ صاحب گالھ کریندے کھڑے ہن کہ سئیں اساں خون خرابہ نہ سیا چاہندے تے حکومت خون خرابہ او جیڑھا پی ٹی آئی اے او چاہندی اے کہ لاشاں آون۔ ٹھیک ہے ہن پی ٹی آئی دی جیڑی صورتحال ہے او کافی تہاکوں میں پہلے وی گزارش کر چکیا ہاں کہ پی ٹی آئی بہوں سارے مسائل دا شکار تھی ویسی ݙوہیں صورت اگر کامیاب تھئی کامیابی دے چانسز بہوں گھٹ ہن جنہیں دے نال لڑائی ہے انہیں دے نال لڑائی ہے انہیں دے درمیان حالی ایسی سب کوئی چیزاں نظر نہیں آندیاں پیاں کہ کوئی ایسے لوگ وچ پے کے آکھن کہ باؤ یار تہاڈے نال اساں تہاڈے معاملات حل کرا ݙیوں اور ایں
جی دوستو شکیل خان دا رابطہ جیڑھا ہے نا ہک دفعہ ول منقطع تھی گیا میکوں لگدے کہ انٹرنیٹ جیڑھا ہے اج ساکوں ایویں ڈسٹرب کریندی رہ ویسی تے اے صورتحال ہے قافلے جیڑھے ہیں پاکستان تحریک انصاف دے او موجود ہیں شکیل خان ہک دفعہ ول جڑ رہے ہیں شکیل خان میکوں لگدے کہ انٹرنیٹ جیڑھا ہے تہاکوں جیڑھا ہے جی ہاں جی ہاں غزنفر اج خاں اتے ایں ایندے وچ حکومت دی جیڑھی ترجیح ہئی نا میکوں محسن نقوی دی جیڑھی باڈی لینگویج ہئی چیزاں ہن معاملات ہن اوہ اے لگدے پئے کہ حکومت ایں گالھ کنیں اوائیڈ کریندی پئی ہے کہ خون خرابہ نہ تھیوے امریکہ نے جیڑھی بریفنگ ڈتی ہے اتے جیڑھے انہیں کنیں سوالات پچھے گئے ہن امریکی ترجمان کنیں تے انہیں ہک ہک تاں اے آکھیا کہ حکومت پاکستان کنیں اساں اے گزارش کریسوں

کہ بھئی تساں توڑ پھوڑ نہ کرو جلاؤ گھراؤ نہ کرو ایں قسم دے معاملات نہ کرو ایندا مطلب اے ہے کہ حکومت ہک حوالے نال کامیاب تھی گئی ہے کہ او جیڑھا اے پیغام دنیا کوں ڈیونڑ چاہندی پئی ہے کہ سئی گالھ سنڑو اساں تاں نی سے پیس فل پروٹیسٹ دے وچ رکاوٹ پیندے لیکن اگر پیس فل پروٹیسٹ ہی نہ ہووے تے ول اوں صورت وچ حکومت کیا کرے اج وی سارا ڈینہہ دی جیڑھی ایہا ہے جتنی تیزی نال آئین جیڑھی پی ٹی آئی دی قیادت ہئی، جیڑھی پارلیمنٹیرینز اتے مشتمل ہے، جیڑھی وزیر اعلی کے پی کے اتے مشتمل ہے، او ایں گالھ اتے ایگری ہن کہ سئیں اساں جیڑھی جگہ ہے پروٹیسٹ دی او تبدیل کر ڈینے، حکومت دی طرفوں جیڑھی تجویز گئی ہے انہاں نے گنجانی جا جا اتے ایگری کر گھدے کہ ٹھیک ہے سئیں اساں عمران خان کنے ویندے ہیں،

بقول انہاں دے تے او ویڈیو دے وچ جیڑھا ہے نا انہاں نے عمران خان نے آکھیا کہ یار جگہ تبدیل کرݨ وچ وی کوئی حرج کائے نی جیڑھے ویلے او آکھدے نے بشریٰ بی بی کنے اے گالھ کہی ہے تے بشریٰ بی بی نے فلیٹلی اکوں ریفیوز کر ݙتے اور اوں نے آکھیا کہ میں تاں عمران خان کوں ہی چھڑوا ݙیساں اور اساں میں نی منیندی کہیں فیصلے کوں کہ

اے ساری صورتحال ہے حکومت واسطے محسن نقوی دی گال اے بہوں مناسب ہے کہ بھئی حکومت واسطے بہوں آسان ہے دوجے پاسوں جڑے طریقے دے نال مسلح کر کے مسلح آنسو گیس دے شیل تے نظر آندے پین او آپ لکھیں دے کھڑے ہیں جڑے باہر دے بنے ہوئے ساڑھے چار ہزار بلکہ اسلام آباد اسلام آباد پولیس دے اسلام آباد پولیس دے جڑے افسران ہیں انہاں نے وی اے گالھ جیڑھی ہے ایں گالھ دا اظہار کیتے برملا کہ جیڑھے اے شیل ہن اے شیل اے گھن کے آئے ہن اے خیبر پختونخوا حکومت گھن کے آئی ہے کیونکہ ہک شیل دی قیمت محسن نقوی نے فرمایا کہ جی ساڑھے چار ہزار روپے ہے ہن جیڑھے مظاہرین ہن او تاں نی گھن سکدے ظاہر ہے اے ہک سرکاری خزانے اچوں گھن کے آندے گئے نی تاں سرکاری خزانے اچوں یا چند دا گھر تے یا جیویں کجھ اے تاں حکومت کوں آپ ڈیکھنا پوسی کہ کیا کتھوں اے ایں گالھ دی تاں بعد اچ تصدیق تھیسی کہ کہیں چندہ ڈتے جیں یا جیڑھا کجھ کیتا نے غضنفر صاحب اونیں شیلیں دے بارے اچ آکھیا ویندا پئے کہ او کمپیریٹیولی جیڑھے انہیں کن ہن اے لوکل بنے ہوئے ہن انہیں دی رینج زیادہ اے ٹھیک اے نا سو غضنفر صاحب لڑائی دا تاں او موڈ بنڑائی آندے ہن مسلسل ٹھیک ہے نا اور حکومت دی خون لڑائی جھگڑا نہ کرن دی کہیں خون خون نہ وہاون دی کہیں کو گولی نہ مارن دی کہیں کو سوٹی نہ مارن دی ہی کو ہر ایفرٹ کو ناکام کرن دے آندے نو او سمجھ دے پین کہ سب کو ڈی کو کامیابی گھن کے آندے پین دیکھو سی سیاست دے وچ رستے نہیں بند ہوندے رہندے گندر پر صاحب تساں میکوں ڈسو تساں دنیا دے کئی خطے دے وچ بیٹھے ہووو ہک بندہ مختلف ایلیگیشنز دے وچ مقدمات دے وچ گرفتار ہووے اور اوکوں ہی بنیاد دے اتے کہ کجھ ویہہ ہزار تریہہ ہزار ڈو ہزار لکھ ڈاہ لکھ بندے اکٹھے تھی آون اوکوں ہی بنیاد دے اتے چھوڑ ڈتا ونجے کہ او بندے آکھن تہاکوں یاد ہے انڈیا دے وچوں ہک طیارہ اغوا تھیا ہا تے اتھوں کجھ بندیاں کوں او اغوا کر کے اتھاں گھن آئے ہن افغانستان دے وچ ولا انہاں نے آکھیا سی فلانے فلانے بندے چھوڑو

انہاں دا حل صرف ہک ہے سی تساں عدالتیں وچ ونجو اتھاں اپنے آپ کوں فیس کرو ڈوجھی گال اے ہے غزن کرتا ہے اے نقصان اے اج دی رات اے کل دی رات میں کو نظر نہیں آندی پئی میں کو لگدا ہے کہ حکومت اگر تھوڑی جی وی اپنا سکریو ٹائٹ چا کیتا

کارکنان نے تاں اے گالھ وی کیتی اے کہ۔ جیڑھی پارلیمنٹیرینز اے جنہیں کوں تساں اپنے سارے عہدے ڈتی کھڑے وے جنہیں کوں سارا ایہو کیتی کھڑے وے انہیں دے مقابلے دے وچ ہک ڈو گالھیں ایں سارے ایں دے وچ ہک تاں واضح اے تھی گئی کہ عمران خان نے اپنی سیاسی جیڑھی جانشین دا اعلان کر ڈتے ٹھیک اے نا او عمران خان دی سیاسی جانشین دا اعلان جیڑھا اے او بشرا بی بی کوں اوں ٹرک دے اتے کھڑا کر کے جیں دی قیادت جیڑھی ساری ایفرٹ جیں دے واسطے بندے کٹھے کرن جیڑھے سارے معاملات کرن جیں دے واسطے وسائل جنریٹ کرن او سارا کجھ علی امین گنڈا پور نے کیتے اور سجے سجائے سٹیج کوں ڈے ڈتا گے تے او بشرا بی بی سنبھلے سی اور ایں سارے معاملے دے وچ تساں ڈیکھو کہ ایں جیڑھے ویلے محسن نقوی ہے خفیہ حد دی گالھ کرندا کھڑے سارے آدھے کھڑن کہ خفیہ حد کون ہے والے سارے چاہندے جے جے جے خرابہ نہ تھی لے اے خفیہ حد جیڑھا ہے اے حکومت کو ہی خفیہ حد دا پتہ کہے نہیں اتنا حکومت دیاں کلو وسائل ہیں ایجنسیاں ہیں وی باوی چوی

بشریٰ بی بی ہے ہن بشریٰ بی بی کوں لگدے کہ میکوں سٹیج مل گئے عمران خان ہے کائیں نہ ہن لیڈری میڈے کنیں آ گئی ہے ایں ہتھ ہلیساں ایں ہتھ ہلیساں ایں کریساں اوں کریساں تے لوگ کوں بشریٰ بی بی ایں موقع کوں کیش کریندی پئی ہے اپنا پی ٹی آئی سرکل دے وچ اپنے آپ کوں ان کرن واسطے اپنے عمران خان دا جانشین بنڑاونڑ واسطے سیٹ کرنڑ دی خاطر بشریٰ بی بی دے ذہن اچ اے ہے کہ اے سب توں آئیڈیل ٹائم اے کہ میں لوگیں دے اور عمران خان دے دل کوں وی مزید قابو کر گھنساں کہ عمران خان کوں آکھاں ڈٹھی میں کلی آمی جیڑھی آدھی آمی کہ بھئی عمران خان کوں پہلے چھوڑ ٹھیک ہے نا اور اوندے بعد اگلی گالھ کرے

تاں ایندی تمام تر ذمہ داری جیڑھی ہے نا او پی ٹی آئی دے اتے ویسی اور گنڈا پور دے اتے زیادہ بار آسی اور اوندے بعد کیا نتیجہ نکلسی عمران خان تاں نی چھٹنا آپس دی گال ہے اوندا نتیجہ ڈیزاسٹر دی شکل اچ پی ٹی آئی واسطے آسی جیندے لوگیں دے اتے ایف آئی آراں تھیسن بہوں سارے لوگ پکڑے ویسن کہیں دے جی جی جی کہیں کوں ایف آئی آراں تھیندیاں پین نہ صرف ایف آئی آراں تھیندیاں پین شکیل خان بلکہ ایف آئی آراں نویاں ای تھیندیاں پئن تے اج جیڑھا ہے عمران خان صاحب کوں اٹھاوی ستمبر دے ہک مقدمے دے وچ پنج ڈینھ پہلے او ریمانڈ تے ہن بجائے ایندے کہ انہاں کوں ریلیف ڈتا ونجا اتے انسداد دہشت گردی عدالت نے انہاں کوں چھی ڈینھ مزید ریمانڈ تے پولیس دے حوالے کیتے۔ باقی مقدمات انج تھیندے پن جڑا کل پولیس اہلکار شہید تے حق لگ تھیندے پن اے جڑے پہلے بشرا بی بی جنے کیسیں وچ اکیوز دے کو اکیوز دے او شاید اتنے سنگین نوعیت دے نہ ہوون جڑے ہن کیس بنسن او تے بہوں زیادہ پچھلی دفعہ تو آدے ہن کہ او گھر ویلے خاتون او تے گھر بیٹھی ہے تے ایں دفعہ تو گھر کہیں نہیں بیٹھی ایں دفعہ تاں اوندے اتے اوہے سنگین نوعیت دے مقدمات بݨسن نا جنھاں دے جنھاں دے پچھلی دفعہ نہ بݨݨ دی وجہ کنے او ٻاہروں ودھی اے تھے ایں دفعہ ول اوہے سنگین نوعیت دے مقدمات دا بشریٰ بی بی کوں ہی سامݨا کرݨا پوسی سو لہذا ڳالھ اے ہے کہ سیاست جیڑھا اوندے آکھݨ جس کا کام اسی کو ساجھے آلی ڳالھ ہوندی اے بشریٰ بی بی ہی ناٹ اے پولیٹیشن عمران خان وی پولیٹیشن کہہ نہیں لیکن اون دے ارد گرد لوگ ایسے کھڑ گئے ہیں جڑے او کو ڈسیندے ہیں یا یو کرن یا پہلے تو او چلیندے ہی اوے آپ رہ گئے کہ طاقت دے بل بوتے تے چلدا رہ گئے عمران خان اسٹیبلشمنٹ دا چہیتا ہون دی وجہ کنے سو میں ذاتی طور تے سمجھدا کہ اے اے اے مزید جتنا لیٹ تھی سی ٹھیک ہے اگر اے آدھے بیٹھے سی اتھو ساڈا ہک لکھ بندہ آوے سی اتھو دو لکھ آوے سی اتھو چار لکھ آوے سی میکو نہیں لگدا وزن فرسا میکو لگدا جتنی بھی زیادہ دیر تھی سی اور نیگوسیشن ایک دیر تھی سی اون دے نقصان پی ٹی آئی دا تھی سی او اپنی اپنی کچھ گین کرن دی ہک کھو ڈے سی اور او الٹا ایں پوزیشن اچ آ ویسی کہ اوندے خلاف لوک وی تھی ویسن، اوندے خلاف حکومت وی تھی ویسی اور عالمی برادری دی طرف توں وی ایہو میسج ویسن ہے کہ اساں انہاں دی طرفوں گڑبڑ تھیندی پئی ہے، ایہ گڑبڑ کریندے پئے ہن۔ سو ایں دفعہ جیڑھی حکومت نے ایہ کیتی ہے۔ محسن نقوی ݙیکھو محسن نقوی دے ٻہوں سارے مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوسن انہاں دی شخصیت دے ٻہوں سارے پہلو ہو ہر بندے دے ہوندن اچھے برے ہر بندہ ہر ہی دے وچ لیکن ایں سارے معاملے دے وچ محسن نقوی ٻہوں پازیٹو مائنڈ سیٹ دے نال کھڑے تھیا کیوں اوندی وجہ ہے اوندی وجہ اے ہے کہ او اوندی اوں نفرت اور دشمنی آلی پی ٹی آئی دے نال کوئی یا کائے نی گیم کائے نی او نون لیگ دا وی کائے نی جیویں رانا ثناء اللہ اور انہاں دے پرانے غصے ہن یا ناراضگیاں ہن اور او آہدے ہن کہ انہاں دے تے ایسی تیسی انہاں دے نال اساں اپنے طریقے دے نال نپٹ گیسوں سو اوندے وچ محسن نقوی دے وچ اے چیز سارے کوں وڈی جیڑی سامنے آندی پئی کہ او نا چاہندا پیا ہا کہ کہیں قسم دا نقصان تھی ہوئے پی ٹی آئی دے سائیڈ دا نقصان تھی ہوئے یا اون سائیڈ دا ریاست کو طاقت استعمال کرے نے کتنی دیر تھی ہونی ہے یا ٹھیک ہے تسا جو آندے پہ وے یہ کر کے مشینہ چاہتی تے حملے واسطے بھی ہر قسم دے انتظامات کیتی کھڑے وے ہر جاتے لڑ دے آندے وے یہ کریں دے آوے کتھیں وی تساں ایں موقف کوں کتھیں وی ایں گالھ بات کوں تساں نئیں ایہو کیتا کہ اساں ہاؤس وچ بہہ کے نیگوسیشن کریندے جیڑھے ویلے تساں دا ٹائم آ گئے تہاڈی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اوکوں ڈٹھے ریالائز کیتے کہ ہا یار ساکوں کر گھننا چاہیدا ہے اور اساں کہہ دا کتھاں ویندن اچھا عمران خان میڈی ہک گالھ سن گھنو اے بہہ ویندن اے ڈی چوک کنے اگوں ویندن اے پی ٹی وی دے تے حملہ کریندن تہاڈا کیا خیال ہے کہ او بیٹھی رہسی ریاست

سو جنہیں لوگیں کوں تساں اپنے نال گھن آئے وے او او بچے وی ہن جوان وی ہن بڈھے وی ہن ہر قسم دے لوگ ہن تے اگر ریاست اپنے ہوں تے آ آ ویندی آ ویندی ہے تے بندہ پنجا سٹ مر ویندے اور تہاڈا عمران خان نہیں چھٹدا اور سارے چیزاں تساں آڈی پارٹی وی ولا بہو بہی کہیں چیز تہاڈے حسن وصول ہی تساں گرفتاریاں وچ وی آ ویندے وے اوں ساری صورت حال دے وچ تہاڈی کے پی کے دی حکومت ہی اگلے ختم کر ڈیندن گورنر راج لا ڈیندن ہن تاں ہن تاں تہاڈی مرضی دے جج جیڑھے جواد ممبر وی دلبر جج ہن او دلبر جج تاں کائنی بیٹھے نہ ڈھولڑ دے جج کائنی بیٹھے کہ تساں ویسو تے او آکھن چلو بھئی بحال ہن تاں بھئی آئینی عدالت ہے تاں آئینی عدالت دے وچ ہر صوبے دی نمائندگی ہے اور نمائندگی دے مطابق ججز بیٹھ کے فیصلہ کر سکدی انہیں کوں اساں اول انہاں نے پہلے ہی یا کر ڈتے رولا مکا ڈتے کہ سی جیڑھے کیس پہلے دائر تھئے پن پہلے او چلسن او مکمل تھیسن تے ایندی جیڑھے ویلے واری آسی اوں ویلے تک او کتنا غیر موثر تھی چکی ہوسی او ساری چیزاں سو لہذا اے ہے کہ ایں ساری گیم دے وچ ایں سارے معاملے دے وچ پی ٹی آئی کو سیاسی بصیرت دا مظاہرہ کرنا چاہیدا ہے اگر او عوامی طاقت دے نال آئے کھڑن اگر او سمجھدن کہ لوگ انہاں دے نال ٹر کے آئے کھڑن تاں اتھاں وی او اگر اے کیش نہیں کرا سکدے اپݨی سیاسی کوئی بینیفٹ حاصل نئیں کر سڳدے، اگوں جمہوریت واسطے اگر او جمہوریت کوں فیدہ ݙیوݨ دی بجائے نقصان ݙیوݨ دا باعث بݨدے او او اوں سارے سسٹم کوں جیڑھے دے خاطر اے آدھن تھی ساکوں اساں اساں اوندے واسطے لڑدے پئے عمران خان وزیر اعظم کیویں بݨ سڳدے؟ الیکشن دی شکل اچ ای بݨ سڳدے نہ ایندے علاوہ تاں ٻیا کوئی حل کائنی نہ اوکوں اے تاں نی کیتا ونج سگدا کہ پنج سال واسطے وزیر اعظم مقرر کر ڈتا ونجے، کوئی نوٹیفکیشن نکل پوے صدر دی طرفوں، جنرل ایندے آرمی چیف دی طرفوں یا چیف آف آرمی۔ ہکو طریقہ اے نا کہ او الیکشن وچ ویسی۔ تساں ہوں الیکشن پروسیس کوں بہتر کرو، اوندے وچ جیڑھے ایہے ہن انہاں دی تجاویز دے نال آؤ اور تساں آکھو کہ بھئی ٹھیک اے یار اساں تہاڈے نال معاملات کوں ایں ملک کوں اور ریاست وی میں ذاتی سمجھداں کہ جس قسم دے ایں وقت مسائل دا سامنڑاں کریندی پئی اے اسٹیبلشمنٹ وی ایں گالھ دے اتے شاید کتھیں آ گیا ونجے کہ ٹھیک ہے یار ہن اے ساکوں زیادہ تنگ نی کریندا پیا عمران خان ساڈے گریبانیں کیتے تے نی پیا کھڑا ایکوں چلاؤ ایکوں سیاست کرن ڈیو اور او ٹھیک ہے تساں ایکوں ہک سیاسی عمل کو دوبارہ شروع کر دیو سو سیاسی عمل ہچ ہی سارے مسئلے دا حل ہے جمہوریت دی مضبوطی ہچ ہی سارے مسئلے دا حل ہے او الیکشن کوں دھاندلی فری کرن دے وچ ہی سارے مسئلے دا حل ہے اے او سہارے مذہب ول معیشت دی بہتری دے وچ ہی سیاسی قوتیں دی طاقتیں دی نیک نامی تھیندی اج جیڑا بندہ وی ہے جیڑا جو وی غصہ ہے جو اسباب وی ہیں معاشی بدحالی دے ہر بندے دا غصہ ہوندے حکومت ہے وقت دے اوتے ہے پر سے جیڑے ویلے عمران خان ہے انہاں لوگوں دا غصہ عمران خان دے اوتے ہن عمران خان اپوزیشن وچ تے ہن لوگوں دا غصہ ای حکومت اوتے کل عمران خان آویں دے اگر معاشی مسائل روز بروز جویں ہن خرابی دا شکار تھیندے پئے اور او ملا مزید تھیندے گئے تاں کو صدر عمران خان دے خلاف حاصل ہو گھندا۔ سو بہتر ایہ ہے کہ ایسے اقدامات کیتے ونجن جیں دے پولیٹیکل سٹیبلٹی آوے، اکنامک سٹیبلٹی آوے، اداریں دے درمیان ہارمنی، صوبے دے درمیان ہارمنی کریٹ تھیوے اور ایہ ہک ٻئے دے نال جیڑھا ہے نا ہک اچھے رزلٹ آون۔ لوگیں واسطے کوئی اچھا فیصلہ کیتا ونجے۔ نہ کہ ایں قسم دا ایں قسم دے ایں حرکت دے وچ ساریں کنیں زیادہ نقصان تھیسی پی ٹی آئی کوں ول ملک کوں لوگیں کوں اپے نقصان تھیونے جے ویلے کئی علاقے دے کئی خطے دے ایں دے وچ مسئلے مسائل تھیندن سو انہاں کوں چاہیدا ہے کہ تھوڑا جیاں اپنے آپ کوں ٹھڈے دل و دماغ بنکی بھیرنی کنے بنکی بشرا بی بی کنے فیصلہ نہ کرواویں بشرا بی بی نے ہک فیصلہ کرنا ہے او اون فیصلہ اون دے فیصلے سیاسی نہیں ہوں گے جڑے بھی اون دا فیصلہ ہوں گے

پہلی دفعہ ہی کوں انجوائے کریندی پئی ہے عوامی پذیرائی کوں ٹھیک ہے نا ہوں پذیرائی کوں او پچھے کہیں اپنے ہیندے وچ نی ایو کریندی پئی نا کہ او کوئی اوندا کوئی بیٹرمنٹ واسطے پارٹی دے واسطے لوگیں دے واسطے ملک دے واسطے یا عمران خان واسطے اے سارے دے سارے مسائل اوندے واسطے زیادہ سر اندر دے سر بن وے تن عمران خان سیاسی طور دے اتے ایں ساری گیم کنے ایسا ایسا بہت لمبے عرصے واسطے آؤٹ تھی ویسی رستہ کھولݨ دے رستے بند کرݨ دے نال مسئلہ حل نہ تھیسی انہیں دا انہیں دے رستے کھولݨ دے نال تھیسن اور جیڑھے ویلے تساں اپوزیشن وچ ہوندے وے تاں اوں ویلے تہاکوں رستے سپیس چاہیدی ہوندی ہے نہ کہ تساں آکھو کہ بھئی اساں رستے اور سپیس بند کر ݙیسوں۔
اچھا شکیل خان میں کوئی ایک گال ہے دسو کہ کل جڑے ویلے ایک قافلہ اتھوں روانہ تھے پشاور توں تے نال اے اطلاع آئی اے کہ اسد قیصر صاحب وی نال ہن تے باقی قیادت شہرام طرح کئی ای تے باقی جیڑھی خیبر پختونخوا دی وڈی تیمور سلیم جھگڑا انہاں دے ویژولز وی نظر آئن اتھاں اج او قیادت جیڑھی ہے ٹرک دے اتے جیڑھے ویلے بشرا بی بی صاحبہ سوار ہن میڈیا نے سوشل میڈیا تے تاں ہے میڈیا نے شاید نئیں ڈکھایا مین سٹریم میڈیا تے انہاں کوں اتنا سوشل میڈیا تے سوائے علی امین گنڈا پور دے تے نال کجھ دیر واسطے عمر ایوب دے تے فیصل جاوید ہک پراݨا چہرہ کھڑا ٹرک دے اتے اے جیڑھے ٻی قیادت ہئی خیبر پختونخوا دی او اڄ کائنا ہئی اے تساں ایکوں کیویں ݙیدے پیو ہی ݙوجھی ڳالھ ایندے اتے وی ایندے اتے وی تبصرہ کرݨے نال اے وی کہ جیڑھے ویلے انہاں نے اعلان کیتا ہا چھوی نومبر دے اپݨا چوی نومبر دے جلوس دا احتجاج دا اندے وچ ترے مین مطالبات رکھے ہن۔ سب کنیں پہلا مطالبہ چھویویں آئینی ترمیم کوں رول بیک کرݨا، واپس گھنݨا، ݙوجھا مطالبہ مینڈیٹ دی واپسی تے تریجھا مطالبہ ونڄ کے کارکنان جیڑھے بے گناہ ہن انہیں دے مقدمات ختم کر کے انہیں کوں رہا کرݨ دا ہا لیکن جیڑھیاں تقریراں تھئن پشاور توں گھن کے اڄ ڈی چوک تک قیادت نئیں پہنچی اے ٻی ڳالھ اے۔ لیکن جیڑھے او مین مطالبات ہن انہیں دی گالھ تاں کتھائیں وی کہیں سٹیج تے نی تھائی۔ انہیں ڈو گالھیں کوں کیویں الیبوریٹ کریساں جیڑھاں ڈو گالھیں نی تاں پی ٹی آئی دی جیڑھی قیادت ہے او غائب ہے۔ ایندے غضنفر صاحب دو پہلو ہن ایندے دو پہلو ہن کہ باغ اتریے ترے مطالبات کڈے چلے گئے ٹھیک ہے نا ایندے دو پہلو ہن۔

اوں سٹیج دے اتے ہݨ المیہ اے ہے اوں سٹیج دے اتے ہک بندہ کھڑے تھیا اوں دا ناں ہے وزیر اعلی کے پی کے گنڈا پور علی ٹھیک ہے نا گنڈا پور ہن گنڈا پور دا مسئلہ اے ہے کہ گنڈا پور وی سٹیج چھوڑن دے نکلے او کدا نکلن نہیں دیندے پے اون دا پرابلم ہے کہ اون دا سٹیج او چھوڑ کے نہ ہو سکدا ادر وائز گنڈا پور وی کہنا ہویا اس سٹیج دے اوپر ٹھیک ہے نا او تے ہن جان چھوڑ میں تے نا کہ میں کو ونجن دے وہ کو نہیں ونجن دے دے وہ نہیں تو ویندی تے گڑ بڑ تھی کیونکہ او ویندے تے گڑ بڑ تھی دی ہے انہیں دی ساری ساری چیز ڈون تھی ونجے یار جڑے لے وزیر اعلی نکلیا ونجنے ان دے نال جڑے لوگ صوبائی انتظامیہ دے اہلکار ہیں چیزاں ہیں جڑے بھیڑ دے ودن لڑ دے ودن جڑے وسائل دے ودن جڑے کٹھے کرے

اوں گرفتاری ݙتی ہے ٹھیک ہے نا منصوبہ بندی دے تحت انہاں نے گرفتاریاں ݙتن جنہیں وی ݙتن او اساں تساں آکھوں یا نہ آکھوں پی ٹی آئی والے آدھے بیٹھن کہ یار انہاں سارے نے منصوبہ بندی دے تحت گرفتاریاں ݙتن ٹھیک ہے انہاں سارے منصوبہ بندی دے تحت گرفتاریاں ݙتن کیونکہ اگو اے اسٹیبلشمنٹ کوئی ناراض نہ کرن چاہندے تے اڈے او عمران خان کوئی ناراض نہیں کرن چاہندے تے اساں دا نکلے ہیں لیکن انہاں نے پہلے ہی ناکہ بندی کیتی ہوئی ہئی جو بھئی جیڑھے نی پہنچے اساں انہاں کوں ڈیکھ گھنسوں لیکن ہن ولا ڈکھ ہے کہ جیڑھے اے بھڑکاں پہلے لگدیاں کھڑے ہن کہ جیڑھا اتنے ڈاہ دا دا گھن آسی پہلے گرفتاری ڈے ڈیسی اساں کوں ایں کر گھنسوں اوں کر گھنسوں ولا ہنیں لوگوں کوں سڈی بیٹھے ہوسن بلا اینا اے لوگاں کو میں منہ نال سڈی بیٹھا او یار ساڈے نال باہو تے صحیح ٹھیک ہے سو اے ساری جڑی اج دی جڑی موو ہے جڑی کل رات کنے جڑا سارا سلسلہ چلے جڑے دی بشرا بی بی این ساری موو دے وچ آئی ہے سارے احتجاج دے وچ آئی ہے پریشر جڑا پاک حکومت کنے کچھ نہ کچھ رعایتاں گدھا من سکدے ہن او سارے سارے بشرا بی بی نے ختم کر دیتا اور ہن نقصان جانے دی صورت کیتی سی اور جیڑھی اختلافات دی شکل اچ وی سامنے آسی اور اگر زیادہ انہاں نے ریجڈٹی دا مظاہرہ کیتا تاں اوندا نتیجہ ایہ وی نکل سی کہ کے پی کے دی حکومت کنے وی ہتھ دھو ٻاوݨ۔ باقی ایں ڳالھ کوں چھوڑ وے ݙیوو کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ انہاں کوں کوئی رعایت تساں او جنازہ ݙٹھے وے جیڑھا وزیر اعلی وزیر اعظم تے آرمی چیف جو کندھا ݙتی اتے اے میسج اے۔

اور مزید وی اگر انہاں نے کوئی بیاں لاشاں کھوہنڑ دی کوشش کیتی تاں اے بہوں وڈے مسئلے رات اندھارا تھیسی تاں کیا پتہ ڈو وجے ترے وجے ہک وجے حالی تک دی کیا سچویشن تہاکوں نظر آندی پئی اے کہ اے کیا ری ایمرج تھی سگدن اے کتھاں کھڑن تھے جتھاں کھڑن تھے اتھاں ای کھڑن تھے مطلب اگر اے ٹر پوندی اے انتظامیہ اور اتھوں وی بھجا ڈیندی اے انہاں کوں پچھے کڈے ویسن اگوں تاں نہیں آندے ہن ہک اے ویسن پچھوں تھے اگوں تے ونجنڑ آلی کوئی گالھ ہی او گالھ چھوڑ ڈیو اڈیالہ جیل تے یہ تے اول تے او جے ہن ہن ختم تھی گئی میرے ہتھ کنے گالھ نکل گئی ہے ہم
اچھا اے تو ظاہر ہے ہن دیدے ہیں سلسلہ ہے جاری ہے آف اینڈ آن جڑا ہے آپریشن تھیندا پے تھیندا ہی رہے سی تے این تو علاوہ جڑا وسیب دا اساں اج جڑا مدعا ڈسکس کرنے کوئی خبر کوئی گال
جیا وسیب دی جیڑھی اساں گالھ مظنفر صاحب کوں کریندے پئے ہیں او اساں ڈو ترے چار ڈینہہ کنیں مسلسل او کریندے آندے ہیں اور او جیڑھی گالھ ہے نا بھائی۔ کوئی سرائیکی وسیب دا وی پرومیننٹ چہرہ نظر آئے ساکوں تاں سوائے کل اے پتہ لگا کہ کلو کار ہن بس بپی دا ناں آندا رہ گئے ہن بس بپی دا ناں آندا رہ گئے کلو کار تے ایندے علاوہ جے سرتاج گل دا وی ناں آندا رہ گئے اون عباس دا ناں آندا رہ گئے ول اپنا شبیر قریشی جیڑھا ہے کوٹ ادو وچوں او وی لیکن اج جیڑھے ویلے اے قافلے اتھاں پہنچن اوں ویلے ڈی چوک تے یا ایون جناح ایونیو تے وی اے لوگ نظر نہیں آئے ہم ہم ہم بالکل تے ایں وقت مطلب ہے کہ او اتنی مرکزی کوئی بھی کوئی بھی چہرے اسا دیکھ گھنوں نا ایں وقت ڈو مرکزی چہرے ڈو مرکزی لوگ ایں وقت سارے کنے زیادہ تریجی جا تے او جیڑھے بریسٹر گوہر صاحب ہن او مطلب ہے

ایں ساری ہی دے وچ اے ڈو لوگ پرومیننٹ ہن باقی انہاں دے نال نال ٹردے ودن اپنے اپنے آپ کوں ڈکھیندے ودن اپنے شکلاں ڈکھیندے ودن عام ورکر جیڑا ہے جیڑا ایہو ہے او پوری دل جمی دے نال ایں گالھ دے اتے وی یقین کیتی کھڑا ہے اجنڑ تک یقین کیتی کھڑا ہے کہ اساں عمران خان پریشرائز کریسوں حکومت اور عمران خان کوں او ساڈے اگوں آن کے بلھا ڈیسی جی کہ عمران خان کھیلوں او دا ایں تے نہ بھولا اے پر پن دا شکار اے حالی تک کہ جی اساں اتنے ایں دے وچ اے کریں گے میں جڑے ورکر ہن
اج پی ٹی آئی دے ورکر نے تاں مختلف جڑے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ڈیجیٹل میڈیا والے انہاں دے ورکراں دے سارٹس گدن جڑے چھوٹے چھوٹے شارٹ انٹرویو گدن تو اندے وچ انہاں دا یہ آکھنا کہ اساں کہیں بشرا بی بی کو نہیں جان دے کہیں علی امین گنڈا پور کو نہیں جان دے اساں کہیں کو نہیں جان دے اساں صرف عمران خان کوں جاݨدے ہیں اساں عمران خان کوں رہا کرواوݨ آئے ہیں اوکوں رہا کروائے بتوں اساں ایتوں ہلسوں ہی کائے نہ جیڑھا اے بیہیویئر ہے کارکنان دا جیڑھا اے لیول ہے جذبہ ہے اگر اے لگے وی ویندن تے کارکنان نہ گئے تاں ول

ونجن نہیں دیندے جے ویلے بشرا بی بی آپ آخر دی کھڑی ہوتی رسا ڈیو علی امین کو تے پیچھے کیا کرے سن این وقت دی جڑی صورتحال ہے جناح ایونیو دے اوتے شدید قسم دی چاڑھائی ہے حکومت ٹھیک ہے نا اتھاں وی انہاں دے پیر کھڑ دے پین تے ہن ایستا ایستا انہاں دے بھجن دا ٹائم آ گیا گورنمنٹ پر تے پٹھا ونجے تے علی امین کو کون روک سکتے نے نہ ونجن دے سن کہیں ویلے وی کہیں وی موقع دے اتے کڈے ایویں ریسٹ کرنڑیں سی کوئی چیز کرنڑیں سی کوئی معاملات کرنڑیں سی او وی کوئی نہ کوئی موقع ڈے کے ڈے اڈے سی کے ہر ویلے ہر ویلے او ٹرک تے نہ کھڑائی رکھنا یا او انڈر آبزرویشن تے نہ رکھے سن کرے او وی کوئی طریقہ کڈے سی آکے وزیر اعلی ہے انہاں پروٹوکول ہے انہاں چیزاں ہیں انہاں دے نال ٹردے پین لوگ او آخر کڈ کے گھن ویسے علی امین کو لیکن انہاں نے اون دی ساری محنت کو ضائع کیتے

انہیں مشکلات ڈٹھی ہے پورے ملک نے ڈٹھی ہے ہر بندے نے سفر اسلام آباد دے ہر شہری نے سفر کیتے ہیں پورے ملک نے ڈٹھی ہے یار لوگوں دے معاملات زندگی بند ہے پہن رکے پہن چیزاں تکلیف ہے لوگ پریشان ہیں بلکہ سبزی سبزی مارکیٹ دے وچ سبزی شارٹ تھی گئی ہے تے ٹماٹر دا ریٹ 700 روپے کلو تھی گئے مختلف شہراں دے وچ جی دوستو شکیل خان دا کنیکشن ہک دفعہ ودھ جواب ݙے ڳئے تے لڳدے انٹرنیٹ جیڑھا ہے آف اینڈ آن جیڑھا ہے اسلام آباد دے وچ فلیکچویٹ کریندا پئے۔ وی پی این وی اتھاں کم نی پیا کریندا انٹرنیٹ وی صحیح کم نی پیا کریندا۔ شکیل خان ݙو ترے دفعہ اڄ پروگرام کریندے ہوئیں او نال جڑین کنیکٹ تھین تے ول ڈس کنیکٹ تھے گن جی اساں گال کریندے بیٹھے ہیں کہ یہ جڑا اسلام آباد دے شہری ایک محاصرہ برداشت کریندے پین پورے اسلام آباد دے جڑے رستے ہیں مین او بند ہیں تعلیمی ادارے بند ہیں پچھلے ترے چار ڈیہاں توں کل دی ول اطلاع یہ آئی ہے کہ اسلام آباد دے وچ بھی راول پنڈی دے وچ بھی تعلیمی ادارے تاوقت ثانی بند رہسن تے اے صورتحال کݙاں تک ایویں رہندی اے کیویں اے مسئلہ حل تھیسی اے ظاہر اے اساں نال نال تہاکوں اپ ڈیٹ کریسوں تساں سارے نال راہوݨے دوستو کوشش کریندے ہیں شکیل خاں جوڑاں میں نال تاں ول اساں کہیں روز سرائیکی وسیب دے کہیں نہ کہیں ایشو دے اتے وی اساں گالھ مہاڑ کریندے ہیں اڄ اگر نہ تھی سگی تے ظاہر ہے اڄ دا جیڑھا وݙا ٹاپک آ مین ٹاپک آ او ایہو ہا ڈی چوک دا دھرنا پاکستان تحریک انصاف دا پاکستان تحریک انصاف کوشش کیتی ہے کارکنان انہاں دے جیڑھے ہن او ڈی چوک تک لازمی پہنچن اے بی گالھ ہے کہ جیڑھے لیڈران ہن انہاں وچوں کوئی بندہ ڈی چوک تک پہنچن وچ کامیاب نہیں تھیا البتہ کارکنان پہنچے لیکن رینجرز نے پولیس نے انہاں کوں پسپائی تے مجبور کیتے انہاں کوں پچھوں تے ہٹݨ تے مجبور کر ݙتے تے ایجھے ویلے وی اسلام آباد دے جیڑھے ویلے اساں ہݨ ڳالھ کریندے ٻیٹھے ہیں اسلام آباد دے بلو ایریا دے وچ جناح ایونیو دے اتے رینجر تے پی ٹی آئی دے کارکنان جیڑھے ہن آمنے سامنے ہن۔ تے شیلنگ وی تھیندی پی اے تے موسم وی شدید ایویں آکھو اسلام آباد دا موسم جیڑھا اے انہیں کجھ ڈو چار ڈینہاں اچ بہوں سارا سرد تھی گئے اے ہن رات کیویں گزرے سن اے کیا گال ہوسی کیا قصہ ہوسی اساں تہاکوں اپڈیٹ رکھسوں تساں سارے نال راونے ساری ایں بیٹھک کوں تساں شیئر کرو سانجھا کرو ٻنھاں دوستاں دے نال اگر تساں ساکوں ایکس تے ݙیندے ٻیٹھے ہو تاں ایکوں ری پوسٹ کر چھوڑو لائک کر چھوڑ تے اگر اگر تساں فیس بک تے ݙیندے ٻیٹھے ہو تاں تساں ایکوں کمنٹ کرو اگر تساں ایکوں یوٹیوب تے ݙیندے ٻیٹھے ہو تاں کمنٹ وی کر سڳدے ہو تے سارے چینل کوں سبسکرائب وی کرو میں کوں غزن فرباز کوں شکیل بلوچ کوں کل تک اجازت ݙیو رب سونے دے حوالے